Bon tardi, bon nochi, bon dia. Shaki ta un mensahe abo grandi Kenepa i henter pueblo di Kòrsou, spesialmente e gobernantenan. Randy, disculpa mi di Densima aki no, pero ora mi a resa e verso aki cu mi a bel bo, bo tabata riba otro tema, mi a busca manera di cambia baile tropi dispensaba mi dia mas, pero ora mi a resa e cos aki no, mi a mira un vision hopi espantoso, si un gobernante paga atencion na mentira tur su. E donnan ta bira malbado. Nan a konta e historia kuma tende Reginald ta papia na radio. Ato kon e ta bisa, E uniko siguransa tin ku nos tur ta muri bai shelu. Imaginabo un mucha den un outo ta puntra su mama, Mama, mama, nos tur ta bai shelu? Amo ta contest'é simplemente sí, ta coi ta bai den book di olvido. Pero e otro un caso, un ao por bisa sí, pero. Anto ta esaki ta pagando atencion na mentira. Gobierno di Corsou, e cos aki ta hopi importante. Bo sa tin cu busca cara di Señor. Bos ta mester paso e pueblo ta sufri e pueblo ta sufri dedica bosa mes na bosan trabou tin hende nan tin bia miti hopi respet pa nan manera un benki royer e ta sali e ta sali cara duna boca pero. Den mesun ratu e ta bisa ku e ta apoyá matrimonio di mesun sekso tambe. Noshonnan. Ora bo bisa bo ta kristian, bo mester para firme lokual ku tin skibá den e buki Santu Skrituranan. Bo no por ta suayi bai bin ku mundu, anto bai manera mundu keda dikta pa bo. Bo tin ku sigui ora bo ta bisa ku bo ta kristian. Sigui e lei i moralnan kristian shonnan. Gobièrnu di Kòrsou, por fabor, mi ke esta tin hopi di bosnan ta bula riba kandela. Tende cu ne, tende cu doki cu ne. Pero e cos aki no ta Corsou so, ta mundialmente. Ta Trump tambe den su organisacion inauguracion tanto de sa menti Bijbel pero e wordo kita resulta e ta un illuminati. Un illuminati e ta. Anto mi tin miedu cu na Corsou tambe tin hopi di mandatarionan cu ta illuminatinan ta. Nan tin sabo nan ta kristian, pero ni nan mes nan por tin un Buda bel den nan kas. Anto kos aki no ta bon, tata su wowo ta riba bosonan, gobernantenan i si bosnan no ta hasi lokual ku den su bista no ta bon, e pueblo e pueblo ta sufri. Bosan tambe un aña riba un dia, pero E pueblo, Señor Grigori, por fabor mi ta pidiu un toke de keda pa ta mira ke hendenan no por mas, awor aki ta now or never un toke de keda. Un toke de keda pa limpia Kòrsou. Pasobra ni mas ke traha un kampamentu pa e ilegalnan tin di nan ku lo no bini. Anto ta ilegal Venezolano su, tin Jamaikino, tin Dominikano, tin Haitiano. Anto hopi bia ora mi tende e konan mi ta mi tin un presentimentu, no, bo ta yu Kòrsou a hasi e koyo. Bo ta kere yu Kòrsou me ta bai ta bai butu na traku riba un piskadó shona? Ai nò, fui òm. Awor mas ku nunka, señor Grigori, un toke de keda. Rhuggenaath, papia ku Rutte, a sinta bastante keda a sinta soña wak kantu tin tantu arma plamá riba Kòrsou asin aki, hm? Tantu arma plamá. Cos ki por sigue sinti ki no. Un toke de keda, Señor Grigori, anto tur demas gobernantenan por fabor busca cara di Señor. Ta un Creador tin. Un creador tin. Tin ke haci mucho largo. Esaki ta mi mensahe. Bo bia ma disculpa mi bo den siman pero ora mi resa e cos aki mi ta atendiendo bo programa anto mi resa coke anto anto te ainda te ainda mi bo estoy pensa riba dje no so e coke ta mane un señal fiho tata ta mustrami. Kiko ta pasando ku nos isla? Esaki ta mi mensahe pa awe shete di aprel. Bon siman. Pas di Tata Yahuwa sea seka tur boso den nomber di su Yu Yahusha. Aman Halaluyahuwa.